ایسے ہی نوجوان شاعر حسنین اخلاص نو دعوت کلام ڈیساں آونڑ آلے ہر شاعر دی پذیرائی کرنڑی اے اس نو داد ڈیونڑی اے تھاڈیاں تاڑیاں اچ حسنین اخلاص۔ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین محفل السلام علیکم سب تو پہلے میں اپنے استاد محترم سائیں جوید اقبال طائب کو اجازت گھنساں۔ سائیں حمدیہ جوڑا ہے سائیں تیری ذات تے مان کریندے ہیں تیری ذات تے مان کریندے ہیں تیری ہر تو اعلی ذات ہے ہے فلک تے ملک تعریف تیری وچ تیری حمد وچ کل کائنات ہے بھاویں کاسا گیر تے شاہن پے ہر ہک تے تیڈی ڈات اے۔ تیڈی حمد اخلاص توں پوری تھیوے میڈی اتنی کڈھنڑ اوقات اے۔ مہربانی ساڈی مہربانی۔ سکھ پانتھ چھڑا کے ٹر پے ہن۔ سکھ پانتھ چھڑا کے ٹر پے ہن ڈکھاں تن کوں کیتا چور اے۔ انج ڈکھ دی ڈینڑ چا گھر کیتے۔ اوندا سکھ دے نال فطور اے سارے ناں دا کلمہ پڑھن والا ہر سجن تھیا ساتھ دور اے ہیں سیس اخلاص نوا باندے انج وقت کیتا مجبور اے مہربان میرے دل اچ درد ہزاراں ہن میڈے دل اچ درد ہزاراں ہن دل چیر ڈکھاواں وت منسیں تیڈی خاطر شہر دے لوکاں دے جھل تیر ڈکھاواں وت منسیں تیڈے چھوٹے لا دی سانبھ رکھی تصویر ڈکھاواں وت منسیں جیں توں دم کروایا اخلاص دا سائیں او پیر ڈکھاواں وت منسیں مہربانی مہربانی مہربانی مہربانی مہربانی جی میڈے دل اچ درد ہزاراں ہن دل چیر ڈکھاواں وت منسیں تیری خاطر شہر دے لوکاں دے جھل تیر ڈکھاواں وت منسیں تیرے چھوٹے لا دی سانبھ رکھی تصویر ڈکھاواں وت منسیں جئیں توں دم کروایا اخلاص دا سائیں او پیر ڈکھاواں وت منسیں مہربانی جی بھل بھل گئے ہن ڈکھڑے زندگی دے ہن اے جئی راہ دی گول اچ ہیں جتے ہوون سائیں سکھ زندگی دے اساں اے جئی جھا دی گول اچ ہیں جتے خاص پیار خلوص ہوے نہ ویلی واہ دی گول اچ ہیں ہووے دل دے وچ اخلاص جتے اے جئی ساز وی گول اچ اے مہربانی۔ آوے غربت ڈھیر تاں جند جی وی بھل ویندن سجن پرانے آوے غربت ڈھیر تاں جند جی وی بھل ویندن سجن پرانے تھی انج دے سجݨ حالات ویندے نئیں راہندے ہوش ٹکاݨے سنگ چھوڑ ویندن سنگ سنگیاں دا اوندے ݙیکھ کے سیت نماݨے ہر کوئی اخلاص سݙائیں آندا جیندے ہوون گھر دے داݨے مہربانی مہربانی مہربانی آوے غربت ڈھیر تا جیند جی وی بھل ویندن سجݨ پراݨے تھی انج دے سجن حالات ویندن رہن نہیں راہندے ہوش ٹکانے سنگ چھوڑ ویندن سنگ سنگیاں دا اوندے ڈیکھ کے سیت نمانے ہر کوئی اخلاص اڈائیں اوندے جیندے ہوون گھر دے دانے راوے آکھ دے سامنے چن مائی بھاویں بولے نہ میں خوش ہو ساں راوے آکھ دے سامنے چن مائی بھاویں بولے نہ میں خوش ہو ساں اوندی چپ دے نال میں چپ رہساں اوکوں ݙیکھاں تاں میں چپ ہوساں میں خوش ہوساں سوری اوندی چپ دے نال میں چپ رہساں اوکوں ݙیکھاں تاں میں خوش ہوساں میݙے تن کوں تیراں وات ݙیوے کڈھ گھنے ہاں میں خوش ہوساں اوندی مرضی ہے اخلاص دا سائیں کرے دھوپیا چھاں میں خوش ہوساں مہربانی ہن غربت ساتھیں آ گئی ہے پہلے یار غریب تاں ناسے ہݨ غربت ساتھیں آ ڳئی اے پہلے یار غریب تاں ناسے تھی حال کنوں بے حال ڳیاں انج یار عجیب تاں ناسے ہوندا بخت تاں ایویں نہ ہوندے بھلا تیز نصیب تاں ناسے اڄ وقت اخلاص نوں رول ݙتا ایݙے بے ترتیب تاں ناسے مہربانی مہربانی آخری حمدیہ اک ݙوڑا تیݙے در تے مولا آ ڳئے ہیں ساکوں آپ سہارا ݙیویں تیڈے در تے مولا آ گئے ہیں ساکوں آپ سہارا ڈیویں وڈی اوکھی ہے گزران ساڈی سکھ نال گزارا ڈیویں ہک عتید اخلاص کوں ہر ویلے ہر حال پیارا ڈیویں اڈ ہوش ونجنج ہر شے دے سائیں انج آر نظارا ڈیویں واسلام